Erga awwaalame booda qabriin Hamzaa waggaa afurtama. Gaafa kana wayita qotanii baasan manguddoodha. Akkuma isin beektan Hamzaan manguddoodha. Arriin irraan garagale nama. Arriin arrii guddaa qabu. Dheeraa namaatillee. Sahabaa Rasuulaa keessaa namni torbaa Lafa dhaabatee gaala gubba jaartii dhungata jedhan takkaa dhageessanii namni torba san keessaa tokko Hamza Hamzaan dheerinaa Nabi Muhammadii nuun caala namni haga isaa dheeratu yoo itti inni ka'abaa xawaafu ka'abatun inda ka'abaa jedha seenaa keessatti akka waan ka'abaan ka'abaa bira jirtus jedhan dheerina irraa Hamzaan Qabrii dheertuu san qotanii osoo qotan akka tasaa akaafaan miila Hamzaa tuqe osoo hin beekin. Waytuma san dhiini keessaa jige jedhan waggaa afurtama booda. Karaama kamaa qaala Ibnu Taymiyaa rahmatullaahi alayhi. Nama garii Rabbiin bifa kanaan jasada isaa achi keessa tursiisullee jira.

Waggaa 33 dheerinni isaa meetirii 30 yookiin dhundhuma 60 bal'inatti immoo dhundhuma 6 rasuulli rabbi akkas jedhan alayhi salaatu wassalaam warri jannata galu hundi akkasi qaamni kun kanaafuu qaama kanaa mee jechuudha jannata galu Wayita kana kaasu dubbii keessa fagaadhee xiyyeeffannaan nu quraana ittiin haffazuu qabnu, quraana ittiin saahiba ta'uu qabnu, biyyeen nu nyaattu yookiin imaama tahuu fi ramadaana ramadaana sadarkaan ol fuudhamuu fi ittiin hafarfamu warroota ibiddi jahannam ittiin affeelamu keessa rabbi najaanu haa baasu nama sadii jedha rasuulli. Salaasatun tusa'aru annaaru bihim keessaa tokko qaari nama quraana qara'e.

Hadiisul Qudsiin keessatti Rabbi maal jedhe? Ani na- jabeennaa fi ulfina kiyya guddina kiyyatti kakadhe. Nama tokko irratti gammachuu biyya lamaa walitti hin qabu yoo duniyaatti isa cinqe akiratti jalaa bana jedhe Rabbi. Erga duniyaa gubbatti faaruu namaa barbaacha qaraatee haffasdee jette. Faaruu namaa san guurattee waan jirtuuf mindaa duniyaa gubba fixxee lama hin qabdu. Qad adhabtum xayyibaatikum fi hayaatikum duniyaa. Waan sila asis sooratuuf deemtan waan asin nyaachuu deemtan. Duniyaa gubbatti fixxanii har'a duniyarraa homaan qabda akiratti homaan qabdani gara jahannam deema. Warra jahannamittiin affeelamu keessaa warra san rabbi nun taasisin. Gara xumuraatti mata dureen naa kenname mata duree guddaadha. Mata duree nama waa beeku mata duree nama ilmii qara'ee nama seenaa beekutti kennamuu qabu anaa da'iifa laafaa kana kennan.

warri salafa jedhamu warra jaarraa sadan saniiti irra hedduun ulamaa'a ka lafa kaahan sahabaa rasuula rabbii wajjiin salafni durii imaamu nawawiin rahmatullaahi alayh kitaaba isaa al-adkaar keessatti kurz bin wabra namni jedhamu sa'a diidami afur keessatti quraana yeroo afur kattama jedhan takka dhageessanii

kudhani guyyaa kudhanitti kattamamuu qaba moo irra namni qur'aana sirriitti qara'uu danda'u waan isa keessa jiru xiinxallaa qara'ee bilchina isaa hubachuu danda'u hagamitti yoo qara'ee fixe hikmaa isaatii fi hukmi isaallee bilchinaan xiinxalla irratti culamaan islaamaa

iddoo fi yeroodhaan wal dhaba jedhan. Yeroo hunda Qur'aana guyyaa lama lamaan takka takkaan kattamuu irra yoo akka iddoo Makkatal Mukarramaa bakka ajriin dachaa itti deebitu, iddoo yeroo akka Ramadaanaa yookiin immoo Ashru Dhil Hijjaa keessa kattamani yoo baay'isanii kattaman illee rakkoon qabu jedhan rahmatullahi alayhi. Fakkeenya amma Kurzu bin Wabra Usmaan bin Affaan awwala sahabaa sahabaa keessaa namni akkaan qur'aana rabbii qara'u jedhan Usmaan bin Affaani manguddoo waggaa 84 duniyarraa deeme manguddoo shahiidul qur'aani jedhama seenatti illee Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu wa ardaah waan jedhu wayta qur'aana faarsu Law xahurat quluubukum osoo keessi keessan kun qulqulluu tahee maa shabictum min kalaami rabbikum silaa qur'aana kana dhuydanii hin quuftan jedhe maaltu nu dhaamsere wayta qur'aana irraa haasawan wayta qur'aanni qara'amu maaltu nu raffise jechuu Uwasa kaa jechu kun kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun qoshaashaan baktiin baakteeriyaan jarmiin vaayirasiin hundi qoma kanarra wal gahe ka ijaan seenu ka gurraan seenu ka harkaan seenu ka miilaan seenu ka afaaniin seenu kulliin isaa qalbii kanarra wal gahee tuulamee tuulamee tuulamee akka nuurri quraana qaxxaamuree seenuu hin dandeenye nu godhe osoo keessi keessan kun qulqullaa'e Osoo keessi keessan kun bareedee lalise maa shabictum min kalaami rabbikum silaa haasawa rabbii keessaniin quuftan jedhe. Alhassan bin Khaalid rahmatullahi alayhi namni wahii gaafate yaa sheeka jedheen yeroo isin waa'ee oorruu waa'ee roobaa waan gabayaa nutti haasoftan hirribni nun qabu wayta isin waa'ee qura'aanaa haasoftan hirribni maa nu qabaa jedheen. jennaan isintu qafoon keessan muslima malee keessi keessan waan biraa waan ta'eef jedhe qafotu muslima qafotu nama rabbitti amane fakkaata malee keessi keessan waan biraati jedhe Uthmaan bin Affaan aalimni tokko waan jedhe meewuma Usmaan halkan dalaguu kaabaa biratti ilaala jedhee halkan tokko dhukadhee ka'e jedhe Usmaan salaata Ishaa'ii salaatee huccuu isaa akkana marate. Akka nam tokko isa hin beeyne bara. Akkanatti maratee akka nam tokko Usmaan ta'uu hin beeyne. Dhukatee Ka'abaa bira dhufee ummatuma keessa deemee hijrii bira wayita kalaa'u raka'aa lama raka'aatti salaata seene. Sa'aatiin kun ishaa'ii booda akkuma ishaa'ii irraa salaatan. Akka ishaa'ii Allaahu Akbar jedhee itti seenee Qur'aana qara'uu eegale. Wallaahi anillee leeylii salaataa Qur'aana qara'aa taa'aa deemaa ija kiyya kanaan osoo argu jedhe bisanadin sahiih osoo raka'aa takka gad hin jedhin wayta subhiin kalaahe sujuuda bu'e jedhe. Edaa Qur'aana guutuu khattame jedhan dhaabata takkatti. Qur'aana guutuu min awwalihi ilaa aakhirihi haga dhumaatti Qur'aana guutuu kattamee booda sujuuda bu'e witrii takka salaate jedhan radiyallahu anhu ardaa jaartiin isaa ta gaafa isa mana itti seenanii ajjeesan usmaaniin wayta usmaaniin morma irraa dhahuuf Billaa itti gadhiisan sayfii qabde jaarti- jaartiin jaartiin Usmaan. Sayfii harkaa wayita butu namtichi quba isii shanan achumatti irraa cire. Inni immoo quraana qara'a banatee quraana irratti akka du'een beektanii Usmaan. Shahiidul quraan. Osoo inni akkana gad jedhu morma isaa achumatti irraa dhahan. Namni irraa dhahuuf dhufe kun illee maqaan musliimumaa Naaf jedhee namni tokko sahabaan rasuula rabbii nam tokko dhiiga kiyyaaf jedhee wal hin lolin harki kiyyallee muslima tokko dhiiga tokko hin buusin jedhee harka of qabe. Osoo danda'u goota abbaa humnaa ka jismii guutuu ta'uu isaa taarikni dirree lolaa isa beektu ka fardi isa beeku. Gootummaa fi humna taarika san qabu harki kiyya dhiiga nama muslimaa tokko jiisee rabbiin biran dhaqin jechaaf of qabee morma isaa achitti muran mormi isaa wayita muramu dhiini quraana faca'ee jedha. Gaafa ganama lafti bariitu xiqqo rafee jedhan Usmaan. Nabi Muhammadii fi Abaa Bakri manaamaan arge. Isaan duniyaarraa deeman Nabi Muhammadii fi Abaa Bakri gaafsan turan. Yaa Usmaan Sabbari, obsi, waan si mudachuu taa'u irratti ati galgala as deemu kana nu biratti faxartaa jedhan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Uthmaan bin Affaan Qur'aana irratti shahiidee Qur'aana irratti duniyaa irraa gale. Waa'ee sahabaa, waa'ee salafaa yoo dubbadhe eenyuun kaasee eenyuun akka dhiisu hin beeku.

Osoo inni qara'utti jiru fardi utaale. Hin dammaqe fardi. Yaa Rabbi sallim jedhe. Yaa Rabbi farda nagaa naa godhe jedheen balaa wahii sehe maal ta'e fardi yaa Rabbi sallim. Itti deebi'e quraana ammallee. Osoo inni qara'u jiru ammallee fardi utaale. Yaa Rabbi sallim.

Inni immoo sababa fardi dammaqeen malaa'ikaa ta'uu hin beekne hin dhiise quraan olee cufee dhiise. Osoo akkasuma itti fufte silaa malaa'ikaan akkasumatti bultee ganama warri madiinaa ka hijaabni tokko malaa'ikaa fi nama jidduu hin jirre bareedina malaa'ikaa akkasitti daawwatan jedha rasuulli. Osoo akkas itti bultee silaa warri madiinaa guutuun ganama malaa'ikaa daawwatan jedhan samii keessa rasuulli sallallahu alaihi wasallam.

Mootiin addunyaa ka beekamu tokko waa'ee kee har'a dubbate. Gammachuu miti taarika jiruu tee keessatti wanni ati nambar waan tokkoffaa gootee irraa haasoftu waan sani. Yoo rabbiin samii keessa si dubbate hoo gammachuu sitti dhaga'ama? Isinitti dhaga'ama? Hin dhaga'amumi? Gammachuun isinitti hin dhaga'amu jechuudha. Hin dhaga'amu jettan moo? Nama Qur'aana qara'u wal bira taa'ee Rabbitu samii keessatti warra isa bira jirutti haasaha jedhan. Oduu gammachuu akkanaa takkaa dhageessanii. Kanaaf saahiba Qur'aanaa salafni dur qiraa'atan qofaa miti. Qara'uu qofa osoo hin taane itti hojjetu wayita Qur'aanni Rabbii qara'amu boohuu imimmaan gadi naqu maal jedhe namtichi tokko bakka Karbala jedhamutti dukkaana wahii argee jedhe ka dukkaana dhahamee taa'u. Yoo an keessa ol seenu manguddoon bareedaan tokko achi keessa taa'a jedhe. Eenyu kun manguddoon jennaan Huseen ibnu Aliyyi shabaaba warra jannataa ka Rasuuli Rabbi jedhan san Huseen. Huseen Shahiid yoo an akkana fuula isaa keessa laalu quraana qara'a fuulaa fi areenni isaa kun marti bulluqaahe jedhe imimmaanirraa imimmaan gannaqa maalitti jirta yaa Huseen maal hojjetaa jirta naan quraana rabbii qara'uu deemaa

Huseeniin kun dhufee duuyda Nabi Muhammad gubbaa ol bahe. Duuyda Rasuula Rabbi. Nabi Muhammad mucaan duuydarra jira. Buusuullee haga inni haajaa isaa fixatu jedhanii sujuudumarra turan. Wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lilaalamiin. Salluu alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam. Sahaabtichi tokko waan Rasuulli du'an sehee salaatuma keessaa ol ka'ee Rasuula laalee gad deebi'e. Rasuulli erga salaama baafatan booda eenyu namni reef ol ka'ee na laale jedhan. Namtichi ka bishaan ta'e kana rifatee ana yaa Rasuulallah jedheen. Maa na laalte jedhanii. Yeroo isin akkasi sujuuda keessa turtan waan wahyii wahii isinii godhame yookiin waan duniyaa irraa deemtan seenedhe. Wahyi illeen natti hin godhamne, ani illee hin duune. Inna ibnii haadhaa irtahalanii, mucaa kiyya kanatu akka geejjibaa, akka fardaatti duyda kiyya yaabbatee haga inni tapha isaa fixatuu jedhee sujuuda keessa ture jedhan Sallallaahu aleyhi wa sallam. Abbaa rahmataa salawaatu Rabbii wa salaamuhu aleyhi. Isa santu isaa ajjeesuu deeman, ajjeechaan irra murtaa'ee sababa siyaasaatiif jecha. ajjeesuuf deeman qur'aana rabbii dukkaana keessa taa'ee ka bar guyyaa muraasa booda duniyaarraa deemu ta'a. Huseen ibnu Ali radiyallahu anhuma. Seenaa jara sanii yoo kaasan lagni namaan fagaata gaarreen gurguddaa san gubbaa tarkaanfatuun hin jabaata. Salafa durii keessaa warra qur'aana qara'uun beekamu nama tokko isin hima. akaakayyuu isaa lameenuu intala habashaatu dahe inni maqaan isaa umar ibnu lkhaxaab ibnu nufeyl khaxaabii fi nufeyliin dubartii habashaat dahe gara haadha akaakayyoota gara haadhaatiin habashat deebi'a jechuu umar ibnu khaxaab umar gaaf tokko osoo karaa deemu namtichi wahii taa'ee qur'aana qara'a aayaa maal jettu dhagahe

Umar immoo wayta san boohee wayta san lafa lafa dhahe jedhan. Facaaduuhu fi beeytihi shahra dhukkubsatee manatti hafee baatii tokko guutuu ummanni itti deemee isa gaafatan jedhan. Sababa aayaa dhukkubsatee firaasha irratti hafee. Har'a quraanni fedhe qaraamee wanti nu boochisu hin jira baay'ee qabna waan nu boochisu ka biraa. waan nu hargufee mataa nu hargufee imimmaan nu keessaa fixu ka biraa hedduu qabna wayita diraamaa wayita fiilmii wayita nashiidaa wayita walaloo ma'anaa hin qabne akka itti boonnuu fi akka godhannu nu beeka sadarkaa kana qur'aana irraa fagaachuun maal nutti fidde beeyta Tokkoffa irratti mi'aa mi'ama salaataa mi'aa ibaadaa qoma keessaa nu fuute. Lammaffaa mi'aa obbolummaa lafee dur turte san lafee dur waliin nu hiitu san nu keessaa caccabsitee qalbitti warrarra'uu dhiifnee kiisitti warrarra'uu eegalle yoo bu'aaf walitti hajamne malee Dhimma diin Rabbiitiif jecha walitti hajamuun hin dhabame. Qur'aana irraa fagaachuuf fidee beeki. Baay'ina biliyeena lama tuqaa lama addunyaarra jira Islaamni har'a. Ulfinni keenya yoo Qur'aana ulfeessinee kabajne qofa keessa akka jiru ragaan gaafa Qur'aana hanga Qur'aanni keessa keenya sochoosu addunyaa sochoosaa turre. Andalusiin gaafadhaa waggaa dhibba torbaa fi saddeettamii lama bulche Islaamni. Abbaan xayyaaraa, abbaan keemistirii, abbaan maalii ka har'a hundee teknoolojii fi saayinsii islaama ture. Gaafa qur'aanin wajjin turu akkas turre. Har'a qurraacii saamunaa uumuu dadhabuun ilma namaatiif qurraacii saamunaa kulli wanni oomishamuu raashina biyya biroo abbaa kaameraa awwal addunyaa tanaa kalaqa ibnul haytham Warroota seenaa gurguddaa Ustaaz Ramadaan irraa haasa'uu danda'u meeqaa tapha lafa jira. Garuu adada quraana irraa fagaanneen ulfina irraa illee hin fagaanne tokkummaa irraa illee hin fagaanne jabeenya irraa illee hin fagaanne duraan yoo baha dhaabatanii nu dubbatan dhihatti urgi- urgoofna turre. Dur yoo achi baroonne lafa ji'a tokkootti nu sodaatti khalqiin. Har'a biliyeeni 2.2 Masjid al-Aqsaa fi Gazzaa bishaan haayilaandii takka fiduu dadhabe. Biliyeenni lama miliyoonaa meeqa? Biliyeenni lama. Hin fuudhe rabbi hafuura. Keessaa guure rabbi. Meeshaa ofii guurata gaafati meeshaa isaa ofirraa guure. Qur'aanni kun hablullah haada rabbiiti jedha rasuulli. Xarafuhu gubbaan isaa gara ol aanu harka rabbii jira harki tokko immoo garri gadi aanu harka keessan jira jedha rasuulli. Haga qur'aana kanarra irraate boolla hunda keessaa baata boolla hiyyummaa boolla salphinaa boolla dhukkubaa. Har'a nagarre akka sihiriin ilma namaa godhaa jiru falfal budaan jismiin jira har'a namni marti manni marti dhukkuba. Quraanni hin qara'amu muuziqatu mana keessaa sirba. Tiktookii fi yuutuubii waan ma'anaa hin qabnetu mana keessaa nutti iyya. Osoo fuulan dhiqanne muuziqaa dhageeffata namni osoo fuulan dhiqanne awwala hirribaa ka'een namni akka hirribaa ka'een awwala sooshaal miidiyaa seena. Osoo namni sooshaal miidiyaa keessaa wal argee bar amma namni gariin sooshaal miidiyaatti hin deebi'u nama garii ka coom'aan sooshaal miidiyaa banu jira sooshaal miidiyaa keessaa namni kan wal argu ta'e. Budaa yoo si laalte sumatti lixxi. Li'annahu tikfamaa miti qaamni kee. Suuraa baqaraa namni mana tokko keessa qara'e guyyaa jahatama jinniin sihiriin falfalli budaan mana san hin seentu. Guyyaa jahatama bara. Suuqii teetitti yoo quraana suuraa baqaraa qaraate. Guyyaa jahatama. Obsii qabdi jechuudha. Suuraa baqaraa qofa kan daqiiqaa soddoma daqiiqaa afurtama caala sirraan fudhanne guddatee sa'a lama sadi sirraan fudhanne haga qaraatii keeti. Konkolaataa kee seentee yoo qaraate mana hojii kee teettee yoo qaraate bakka biiroo kee teessee yoo qaraate mana ilmaan maatiin kee qubatu keessatti yoo qaraate guyyaa jahaatama har'a falfalaaf jedhee namni bakki inni hin seenne hin jiru. Falfaltuu fi falfalaa hunda bira deemee sihirii ofirraa hiika jedhee dhukkuba meeqa seene namni. Rasuulli aayaa kudha tokko qofaan sihiriin irraa hiikame gaafa kaan sihiriin itti godhame sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf dawaan dhukkuba qaamaa quraana keessa jira. Dawaan dhukkuba qalbii quraana keessa jira. Dawaan